Hajynam diňleýärler, Hemranam diňleýärler. Aşyr däde ne hemmäňiz tanaýansyňyz mähribanlar. Bu gün biz Limonka kafesiniň meşhur tagamlaryndan Aşyr dädelere sowgat eltýäs. Siziň üçin körpelere gatnaşyp bolmaz. Diýdiler dünýäde nämedir gyt zat, Üç gezek diýdiler ussat, ussat, ussat. Ine biz bu gün Aşyr dädelerde. Halypa salowmaleýkim. Waleýkimessalam.
Bu gün biz Limonka kafesiniň adyndan ýörite size ajaýyp lezzetli tagamlaryndan sowgat getirdik. Duýdansyzam boldy welin ysy gowymy? Ysy-a gowy eken. Geç onda ýerle. Hawa, Limonka kafe. Hop, geçiň, geçiň, geçiň.
Geliň. Halypa, asyr däde bolmagym-a kyndyr-aý, hä? Siziň üçin körpelere ýetişjekmi ýa bolmasa her hili kafede günde günasa bir şun ýaly sowgat getirip durýandyr, bir gepleşik etjek diýip ýa bolmasa hemmeks toýa tutjak bolýandyr, Aşyr däde bolmaklygyň nähililigini bize gysgaça bir düşündirip beräý. Aşyr däde bolmaklygyň kyn tarapam ba, bir hili arzyly tarapam ba, mertebeli tarapam ba. Aşyr däde bolmak üçin özüňe jogapkärçilikli bolmaly. Mydama içki içki dünýäňem arassa bolmaly, daşky sypatyňam arassa bolmaly, seni görenlerine şol telewizäki ýaly aşyr däde, aşyr däde bolma, adamlaň aňynda-da. Ondan bardy-geldi käbir nemeräk sözler diliňe gelse şony saklanjak bolmaly. Ýa bir çem gelen eşegi geýip köçä çykaýmaly däl. Hatda men daşaryk çyksamam mara gowy bir edil aňrybaş geýinmesem bir ortarak geýnip çykýan daşaryk. Sebäbi adamlaň aňynda şol aşyr däde şol kastýumly, galstukly, ak köýnekli. Indi bu gün siz öýe geldiňiz men birazjyk nemeräk öý eşiginde däl. Indi gowy tarapy seňe hormat goýýarlar. Aşyr däde gelipdir, toýa-da gelipdir. Geliň ýaşuly geçiň han zat diýip hormat goýýarlar indi ýaşulyda. A ýöne beýleki tarapy Görünmesiz ýerde görnüp, diýmäsiz zady diýip, geýmäsiz zady geýip ýörseň ine şunsy kyn. Şuny saklamak kyn. Şoň üçin mydama özüň nimede bolmaly, kontrolda bolmaly-da. Özüň mydama edil çapyljak at ýaly saklamaly bolýaň. Mydama ýüzüň zadyňam, eşigiň zadyňam, saçyň zadyňam şonuň ýaly bolmasa bolanok. Ana şol jogapkärçiligi bar. Jogapkärçilik gaty kyn, ýöne Elbetde hormat goýup nime şo lezzetde saňa Aşyr däde diýse Aşyr dädem Aşyr dädem diýse saňa birlik gowy-da şol. Ýöne jogapkärçiligi şonça-da agyr şoň. Şon ýaly gowy.
Bady. Halypa, il içinde iň bir ýaýran soraglaň biri Hajy Hemra bagşyny iki sany legenda bagşylary şu wagt bir deňeşdirýäler. Dogrusyny dogry aýtmalyda ikisini deňeşdirmek dogry zada däl hersiniň bir öz ýoly bar welin bir her kimem şo soraga berilýä we ýerlikgil jogap berip bilenoklar. Siz bir şuňa bir nokadyny goýup bir ýerlikgil jogap berip beräýiň kyn görmeseňiz. Bor Hemrada ýaňky Hajam ikisem bizden ýaş oglanlar olar sungata bizden soňrak gelen oglanlar ýöne şunuň hemmesiniň düýbünde sungat ýatyr. Sungata wepalylyk ýatyr. Sungata näme bergi, bergi bolup ýatyr-da. Şoň üçin Hemra eýle, Hajy beýle diýlen zat bolmaly däl. Hersiniň öz ýoly bar. Ikisem halkymyza hezil berýär. Toýlarymyzda çykyş edýärler. Adamlar lezzet alyp diňleýärler. Hajynam diňleýärler, Hemranam diňleýärler. Şoň üçin men Hajy eýle ýa Hemra beýle diýibiljek. Ikisem sungat adamlary. Ikisem şu sungata bagşy. Aslynda Sungata bagyşlanmagyň özi, sungata berilmegiň özi Allah tarapyn. Allah tarapyn. Allaň özi berýär şony. Ol sen ýöne-möne adam sungatyň gyrasyndan gelibilmeýär. Döredijilik adam. Ikisem indi men bagşy diýesim gelýär, aýdymçy diýesim gelýär. Ýöne käbir adamlar şeýle bir hili has artdyryp-ak diýdi, beýik bagşy. Beýik aýdymçy ýa legenda diýip şony ýaly zat diýýärler-de, şony mümkin boldugyça, elbetde, diýseňem gowy, ol hormatdyr, her hili zat diýip bolar. Ýöne indi men diýip biljek ine gowy aýdymçy, gowy bagşy diýip biljek-dä. Ýagşy bagşy, ýagşy aýdymçy diýip biljek. Mysal üçin, Hemra-da, Haja-da diýip biljek şol ikisini-de. Hersiniň öz ýoly bar. Hersem, hersinem söýüp diňleýärler. Boldy başga näme bagşylarymyz kän ol bir-birini deňeşdirip, ol gowy aýdýar, bul erbet aýdýar, hiç wagt diýmeli däl. Ol hakyky. Ol biri-biriniň üstüni ýetirýär. Mümkin, Hajyň ýerine ýetiren aýdymlaryny Hemra mümkin ýerine ýetirbilýändirýär. Hemraň ýerine ýetirýän aýdymlaryny mümkin Hajy başgarak ýerine ýetirýär. Ol hersiniň öz ýoly bar. Şonuň üçin biri pes, biri beýik diýlen zat ýok. Ol ylahy zehin. Ýaňky diýşim ýaly, sungat adamlary ýokardan berlen. Zehin berlen olara. Şoň üçin ikisem zehin, ikisem sungat adamsy, ikisine-de hormat goýýan men ýaşulam bolsam. Hemra-da, Haja-da öz inlemmiz ýaly. Bagyşlaryna şükür. Minnetdar halypa, hakykatdan hem Hemra Rejepow, Hajy Ýazmamedow bolmak üçinem ençeme hupbady başdan geçirmeli bolýada.
Elbetde ol ýöne Ala etýänler şu gün bolýa ine bir köpçülikde görnüp toýa baryp ýa telewizde görnüp hajy bolup bolanok ýani hemra bolup bolan hemraň dagyň geçen ýoly hajyň geçen ýollary nähili ýollar geçdiler olar çarkynlyk ýollardan büdüräp ýykylyp büdüräp ýykylyp geçdi men ikisine de şaýat hemra rejebe de şaýat hajy anmämmede de şaýat ikisiniň geçen ýollary şu geçip geçip kyn günler Şol çarkanakly ýollar geçenden soň sungat döreýär-de. Ýöne aňsat şugun ýatyp, ertir hajy, şugun ýatyp, ertir Hemra Rejep bolup bolmaýar. Ol şo ýollardan geçmeli. Sungatyň hupbatly, çarkanakly ýoluny geçenden soň sen adat gazanýaň-da, at gazanýaň. Sag bol halypa.
Ekdim, gunça açdy, gül ýygmaga gelmedi.

Belli kararyň. Belli kararym aýryşmak. Ataýewa Jeren, Belli kararyň. Belli kararym aýryşmak. Ýöne, oglum meň ýanymda galar. Ýok, oglum meň ýanymda galar. Agam, menem bir zat aýtsam bolýamy?
Gel, Köşek. Han aýt körpe, sen ejeň ýanyna galjakmy ýa kakaň? Ikisiniň ýanyna-da galjak gel. Men indi şulardan terbi almalymy? Men bulardan terbi alsam, menem özüm ýaly çagany diri ýetim goýmaly bolaryn. Ejemiň ýanyna galsam, men başga kaka bolar. Kakamyň ýanyna galsam, men başga eje bolar. Men sizden bir zat sorajak. Näme üçin meni beýdip ýetim goýjak bolduňyz? Onda näme üçin meni bu dünýä aldyňyz? Meni çagalar öýüne beräýiň-de, haýyşt edýän!
Onda men sizi är-aýal däl diýip yglan edýärin. Ýok, ýok, men aýgyr çekýän. Men garşy. Kaka, kaka, biz näme üçin sadaka beremiz-ä, şeýdip çik-da goýamyzok. Süleýman daýy-a, Arzuw daýy-a şol goýýar-a. Oglum, ony näme sebäpden soradyň? Çik-doga sadaka berip wideo goýsaň köp laýkam alýar, köp prosmotram alýar. Soň kaka hemme kim saňa gowy adam durar öýderde. Ak ýürekden sadaka berýän adam oglum hiç hem göz üçin etýän däldir. Ony diňe Allatagalaň razylygyny gazanmak üçin berýän. Kaka seret, Süleýman daýy bilen Arzuw daýy-a melýa.

Çaýam içeris kofe de içeris. Süleýman daýy Arzuw daýy laýkyňyz bilen prosmotryňyz gaty känaý. Bolman näme adamlara kömek edip ýörseň ine garrylar öýüni näder şu wideonam goýsam ýüz iki ýüz müň alýa. Dogry oglanlar azzyjaň atdy Baýramyň ogly Şajan ýaranok diýä heläkçilige uçurapdyr diýä. Geliň üýşüp şoňa bir kömek edeliň. Hä o ýarawsyz Hankunkura oglumy? Olar ýaly ýarawsyz bolsa kömek edäýeris ýöne wideo aldyryp internede goýdursa. Ýöne ýerden adama kömek edesiň gelýämaý bu wagt. Owalaý wideony goýdursyn emma beýlekilerem görsün biziň gowy adamlarymyzy. Ine gördüň dämi oglum hälki aýdan zadymyň manysyna indi düşünensiňä adam bilen adamyň tapawudy şundadyr şuny unutmagyn.